Insellmulkom sinjuri u nilqalkom għal shooter. Min ma jara shooter? Għanna tariffa liħ. U jekk tara xi ħaġa fit-triq u tibatilna, biex ma tariffa, se tibatilna. Tariffa hija l-kelma tal-moment u Qed jagħmel, eh? Għadu kemm idaħħal ħafna tariffi mad-dinja kollha, anke fuq il-gżejjer Heard. Kellu billboard f'idejh. Fuq il-gżejjer Heard and McDonald. Tajjeb? Issa daw il-gżejjer il-problema għamel inti, oh, għandek id-ditt id-daħalet tariffi ma ta' ma jiex l-ebda uman fuqhom fuq daw il-gżejjer. Penguins biss u ilu ħafna ma jiex għad fuqhom. Issa dal-penguins mill-lider ħadu għabi kbira ħafna. Għavoli ma nistax nifhem dat tariffi kif ħajfet, ma mhux daħu tangom. Sirċ għandhom. Ma nafx jistgħu jimportaw jew jesportaw lejn hawnhekk. Mhux mod li kienu qed idaħħlu xi silġ, xi blukok ta' silġ illegalment fl-Amerika. Ah, jista' jkun jien kieku mpattijielu ah, tajjeb u nagħmilhom it-tariffi fuq Pingu, eżempju, li jaraw it-tfal. Xaħseb, pingu, dak. Dak verżjoni. Eżatt. U jien ma nistax nifhem għaliex għandu daqshekk għalihom, għax jekk toqgħod tħares daqsxejn lejn daw il-penguins. u tħares lejn Trump, għandhom l-istess hairstyle għalija. Oh, proset, eh, għandek għajn kbira. U sinjur, illum xinu? Illum huwa jum il-turi. U aħna ma xtaqnix illi tgħaddi dil-ġurnata minn arma man fakultaġu ftit taħsib ukoll. Bħal da żmien isiru bosta drammi ma' Malta u għawdex u aħna għażilna wieħed partikolari li se ħażżebbuċ u maħbib tagħna. Oh. Eh, u Daniel sejr semmek ħalli jara kif l-atturi jippreparaw karattri bħal Mija, ommna Malika. Qegħdin ma' Rozen, parti miż-Żeppuġġ Pageant Group u inti ħa tkun qed tinterpreta l-parti tad-Duluri. Kif tipprepara għal parti bħal di? Fil-verità bdejt nagħmel il-parti tal-Madonna propju meta jien sirt omm, għax ħassejt li iktar nista' inħoss L-emozzjoni ta' omm ma' binha, parti speċjali ħafna, tirrikjedi ħafna preparamenti anke mentalment minn qabel. Fil-verità nħoss li rwol importanti minħabba li Ġesù kif qal hu fl-aħħar ried li tkun ommna wkoll. Għalhekk inkun irrid inwassal il-messaġġ ukoll, iħossu l-preżenza tal-omm u li hi qed tifhem dak kollu li kulħadd jista' jgħaddi minnu. X'inhu l-messaġġ li qed tipprova twasslu bil-pageant ta' din is-sena? Inkunu mera għal nies li fis-soċjetà tagħna huma jew emarġinati jew li ħadd ma jagħti kashom. Fakkarna x'fadal biex nerġgħu narawkom. Mela, issa ħa nagħmlu rappreżentazzjoni tal-Kalvarju, mewt u qawmien ta' Ġesù, f'Nhar il-Ħamis ix-Xirka u l-Ġimgħa l-Kbira. Ħamis ix-Xirka tkun fl-għaxija, issir kull siegħa mit-tmienja 'l hemm, u l-Ġimgħa l-Kbira qisu mid-disgħa u nofs 'l hemm l-istess. Issir kull sija għal xi tliet darbit. Mela inħajrukom biex tiġu tara waħda tkun fl-atmosfera wkoll. U tradizzjoni oħra ta' żminijiet kulħadd issu jaqbad u jaġi bdejja dawk id-daxxi ta' films jew sidji stess li għandhom x'jaqsmu ma' dawn iż-żminijiet tajjeb. U fil-fatt aħna biex nieħdu parir l għandna għad-direttur daqshekk disponibbli magħna nagħmlu kuntatt miegħu ma' Alfred Iċċo. Taf għalfejn jidhru ċ-ċokk? Le, għax ċokk ġibs. U inti żgur li llum f'dal-jum qaddis ħa titkellem miegħu. Eħli li wedni li ħajrażżan ilsienu ħa joqgħod kwiet, eħa. Kat! Kat! Kat! Daqshekk, kat! Rajt Nisander, laqqas biss tkellimt ħażin, eh? Rose, prova żommha, mhux fid-duluri biss, imma dejjem. Tajjeb għalik u tajjeb għal ta' madwarek, ngħid jien. Jien Alfred iċ-ċokk u llum ħankun qed ftit pariri sewja, Sander, tajjeb? Al Pacino, go home, no more work for you today. Al Pacino, qed tiddirigi l-Al Pacino. Sander, injurant ma' Trid tħaddem laqgħa xjuħ biex tieħu xi ħaġa mill-Gvern ukoll saħibni. Isma', għidilna x'films għandna nsegwu f'dawn il-ġimgħat tal-Għid. Skont Alfred iċ-Ċokk! Eh. U taf għalfejn jgħiduli iċ-Ċokk hu? Eh, għalfejn għidli? Għax Tom Gibbs. Eh. Mela, eh. għal dal-ġimgħat Sander irid ikollok film li jkun fih ċertu dwejja. Ekku, proset, eħe. Film li fih il-Ġakbiniżmu, li fih jittradux. Eżatt, bħal Ġu daw u daw la vrew, proset. Film li fih ikun hemm min qed jipprova jagħmel il-ġid, però mbagħad xorta waħda jsallmuk. Vera wkoll, proset, togħġobni, eh, llum. U bdejt naħseb naqra, u xi ħaġa li tgħaqqad da kollu, post wieħed biss hemm biex tarah. Liema, liema film, liema? Iċ-channel tal-Parlament. Bla kliem ħallejtni, però taf naħseb li għandek raġun għal darba. Action! Grazzi tal-li kontu magħna. Niltaqgħu għada l-lejl it-tajjeb.